Näme bolýar o? Tok tutdy jigim. Şu togundan hem bizar da.

Näme boldy oglanlar? Togurdy. Ha? Togurt, togurt. Transformatora düşdüm öýdýän. Duruberiň tek. Men siz pir miçik etmesem bolmaz.

Näme ýene?
Dastap ketdilermi?
Puluň barmy? Mug diýip çelmi? Nädip?
Haqqy bara? Hawa. Behişt dastawka işe giripdir. Bah.
Özem bara. Ha. Gyzgynjak bile gelmese men mugt berip gitýär diýip öwünýär. Goýsana. Hawa. Polibom öň alla gelýär. Çak sowaýa. Sowaýa.
Hawa.
Gowy pikir. Sow.
Sowasa-da Pul töläm zok çak et. Gyzgynjykdy böwünli dam. Özünden görsün. Alo.
Alo salowmaleýkim. Behişt dastaky goý şu. Hawa wa men dastavşik. Agam reklama edipsiňizle. O da mu dastavka etseňiz şaşlyk gyzgynjak buw urup çykyp duran bolup barýa diýip. Hawa wa gyzgyny tüssesi buw bilen barýa agam. Neme agam.
O zat neme diýipsiňiz? Şo gyzgyn bolup barmasa, ot ýaljak bolup iliň bişirmese, mugt goýduk gitýän diýipsiňiz. Çynmy şo? Hawa, mugt goýýan diýipsiňiz. Çynmy şo? Hawa, hawa, arkaýyn bol. A, mugt goýýaňyz-a, gyzgyn bolmasa. Boldy indi agam getiräý-de, öň alda getirmegi. Gaýrat et. Hä?
Boldy boldy gum däl dag bolsun düz bolsun biz nire bolsa eltýäs dos. Aha
bolýa bolýa garaşýas onda. Geldi näder geldi ýörün nahar ýörün aç indi.
Beh. Öň ally bolsa olam ha daşdyraý.

Assalamu aleyküm. Aleyküm. Gowmy ýagdaýlaryňyz?
Aleyküm.
Gowmy ýagdaýlaryň? Käriň gutly bolsun. Ak urak. Häl kaýdarym. Çalaja mylaýym bolsa da goýup gitýäň. Gürrüň ýok dos, arkaýyn bol. Ot ýaljak, ot ýaljak. Taýynmy? Taýyn.

Halal mı karaş ya? Naş olsun. Ay sen be hiç taş taf kölen oyun etmegin. Didigi hökman edyen. Ne? Tamam can edip durun. Ha ne var ya?
Zaga dört. Bir hiç taş taf kö. Bir doğru da mı? Kızgın zırh bir tayar eken. Bir gün Ümresen pahyr gabat geldi. Şuň ýaly üýşmeleňde, Ümresen aýdýar, oturanlara, Görýäňmi, hemmäňem öýlenen ýaly-la diýip şeýdip. Hawa, öýlenen diýdiler. Aýaly bilen, aýaly bile sögüşmedik, bir ädim öňe çykdyn diýdi, ol birem çykybilenok-da. Bary sögüşen bolmaly-la. Ana, hemmäňem sögüşipdiň diýdi. Aýalyň bile sögüşen wagtyň aýalyň diýe gahary gelip duran wagty diýe birinji diýen sözüň näme diýe hiç kim bilenokyn agzyň ýum diýensiň diýe şony diýmeli däl diýe gahary gelip duran aýala agzyň ýum diýseň beter atýa diýe netiň diýe aýalyň agzyny ýumdurmak bolsa diýe iki dodaň birikse owadan görünýäň diýe öz özi ýummaly diýe. elli sekiz, elli dokuz, altmyş. Boldy. Sen indi lýuboý zadam göterip bilýäň. Men näme götermeli? Baraňda görersiň. Indi sen meň işgärim. Düş yzyma, ştangist. Hä, beýläk gitmeli-ä, how. Gel. Ine Gülaýym getirdim.
Bu ýer näme? Bu ýeri Keremli haly magazyny. Bärden öni göwni ýetýänler türkmeniň nepis halylaryny, Eýranyň dekor halylaryny, türküň dekor halylaryny, maşyn halylaryny, namazlyk halylaryny amatly bahadan alýarlar.
Bu ýerde men näme etmeli? Sen bu ýerde hallary götermeli, daşamaly. Ondan Şo näme diýse, siziňki dogry diýdi Gevher. Karwaçon, sen.
Şun. Bizim magazynymyz nähili gördün? Gowy. Söz ýokdur bizim magazynymyz. Söz ýok. Bizim magazynymyz agroş magazyndyr. Siziňki dogry.
Senem gowy göterýäň. Tüweleme, ştaňy ýyssag al. Muny alsana, sen göterebilýäňmi? Sen, tüweleme ştaňy. Men şujak aşagynam bar, şujak aşagy. Şunam bar.
Ýok bolsana boýuň bir garşy edip işlemäni goýmadyňaý.
Geý. Bar jigim. Sen özüňe bas giç gözlen. Sen diýen ýeriňde bäl. Göterişiňi gördük. Senden ştan gis bolmaz. Bäş sany halyny göterip bileňok.
Barýas, barýas.
Ho, goňşular. Wah-eý, tuzuraýdykmy? Nemaň iş?
Sroşno on mançyk pul gerekdi-laý, goňşy. Garaşyň, gaýrat et. Ine alyň. Sag boluň. Saňa ýalkasyn. Aý. Gaýtarar.
Ýatdym. Ýatan däldirle we çyrasy ýanyp dur-a, kaksana. Kak bol. Gatyrak kaksana, ömrüňe kak, oňarmadyň dagy. Özüň kakaýberdiň. Ene şeýdip kakylýar. Eline gözden ber gowy. Barýan barýan. Barýan how bir.
Salowmaleýkim. Zor saglykmy ýürekmi? Sroşna on manatjyk gerekdi goňşy. Hawa. Gaýrat edip bilmermiň-aý. Onuň öňkiň bilen bile goşup çyk.
Ertir goşular.

Kim kän aýyp. Neý boldy?
Siz maý näme boldy? Näme näme diý. Gonmandyň goýmansyň a o Ýa goýmansyň a gapyda. Nätdiň-aý goňşy?
Bölegim ýokdy, şoň üçin goýmadym.
Bölegim. Hany aňyr goňşam şu gün soda çykaryp goýupdyr pulum ýok diýip. Sen bar-a goňşy gowy söýüp bölegiň ýok bolsa şuny satyn alaýsana. Kir ýuwarsyň ine. Üç zat birden.
Iýs berýär, ýumşaldýar, ýuwýar, arassalýar. Gowy zad-ow. Ulanyp gördük, pul berekleý srožny gyssa. Näin walla indi goňşular. Gije ýatasylary gelýär. Naýt edýäň bular iýmesene. Aýdan ýylan roman köreýäň men mara. Şoda awy azar berip duram daga giçi giçi. Öňki edýän edi bermeliler o. Interesne adam. Şoda ýylan. Bu öz pulumyz bu. Şoda puldur bu. Ertir goýun.